Jo, et ass eng ganz aktuell Diskussioun. Alles, wat klimaschiedlech ass, soll verbuede ginn. Mee wou huele mer d'Alternativen hier? Europa wëll jiddefalls den éischte Kontinent sinn, dee klimaneutral gëtt. D'Emissioune vun Zäregas solle bis 2050 op Null reduzéiert ginn. Ee grousst Zil, wat awer just kann erreecht ginn, wann d'Produktioun vun erneierbaren Energien déi nächst Joerzéngt massiv eropgesat gëtt. D'Nofro wäert esou grouss sinn, datt vill Waasserstoff, deen als villverspriechend gréng Energie ugesi gëtt, muss importéiert ginn. Gëschter huet sech de Minister fir Energie Claude Turmes net duerch Zoufall zu Rotterdam Projeten erkläre gelooss, déi net just op Pabeier gedréckt sinn. De Jeannot Ries war mat.
Fir eng klimaneutral EU wäert kee Wee laanscht grénge Waasserstoff féieren. Een Datum steet den Ament am Raum, dat ass 2030. Do soll 50 Prozent vum Waasserstoff gréng produzéiert ginn. En definitiven Accord gëtt et um Niveau vun den europäeschen Energieminister hei awer nach net. Fest steet, Am Hafe vu Rotterdam, do ass d'Zukunft schonn op de Schinnen.
Hei am Hafe vu Rotterdam wäerte mir eegene grénge Waasserstoff produzéieren, dat mat den Offshore-Wandparken, déi hei an der Nordsee sinn. Awer dësen Hafen wäert och grénge Waasserstoff aus der ganzer Welt importéieren. Zum Beispill schaffe mir enk mat Länner wéi dem Chile an Namibia zesummen, fir datt an e puer Joer grénge Waasserstoff fléisst.
Mam Rob Jetten hat de Claude Turmes gëschter am Hafe vu Rotterdam e Guide deen op d'Klimatransitioun opbaut. Houfreg weisen d'Hollänner dëst Wandrad, et wier dat gréisst weltwäit. Just niewendrun gëtt d'Installatioun vun 140 Wandrieder offshore laanscht d'hollännesch Côte preparéiert. Bis 2050 soll an Holland a Lëtzebuerg klimaneutral sinn. Iwwerdeems anerer diskutéieren, ginn am gréissten Hafe vun Europa schonn eng Rei Projeten ëmgesat, fir grénge Waasserstoff z'importéieren, ze produzéieren. Do wou haut nach Sand ass, plangen d'Finne vu Neste, déi am Raffinage spezialiséiert sinn, d'Zukunft. Biodiesel, Biojetfuel vun der zweeter Generatioun, déi net a Konkurrenz mat Liewensmëttelproduktioun stinn. Eng Technologie, déi och grénge Waasserstoff brauch.

2026 soll d'Anlag scho prett sinn, fir d'Produktioun vu Waasserstoff an industrielle Quantitéiten. Dat, wat fir eis als Lëtzebuerg flott ass, dass mer mat Paul Wurth an dann mat hirer Joint Venture mat Sunfire, dass mir als Lëtzebuerg en Acteur hunn, deen an där Industrie Prozess do mat dran ass. An noer Zukunft sollen zu Lëtzebuerg Camionen oder och Fliger mat Biofuel vun der zweeter Generatioun fueren. Lëtzebuerg plangt och d'Industrie ze dekarboniséieren, dank Waasserstoff. Zu Käerjeng kéint an Zukunft Hydrogen produzéiert ginn, e Brochdeel vun der Nofro. Dofir soll Rotterdam eng Schlësselroll spillen. Bis 2030 wëll Holland 4,6 Milliounen Tonnen, iwwer 40 Prozent vum Waasserstoff, deen an der EU néideg ass, vu Rotterdam aus exportéieren. Hei op der Nordséi, déi Projeten, déi Der elo gekuckt hutt, déi Plazen, wou de Waasserstoff och importéiert ka ginn an der Zukunft, dat si Projeten an enger Gréissenuerdnung, wéi ee se brauche wäert, fir de Waasserstoff a kompetitive Bedéngungen am Fong zur Verfügung stellen ze kënnen. Speziell zu Lëtzebuerg entwéckelt Container sollen an enger éischter Phas Waasserstoff iwwer Schëff, Zuch oder Camion an d'Land bréngen. Bis 2030 soll, wa méiglech, Hydrogène duerch eng aktuell Gaspipeline bis an de Grand-Duché fléissen. D'Energietransitioun, se ass op de Schinnen. A Lëtzebuerg an Holland si sech an de groussen Zich eens, wat fir eng Energie wou agesat soll ginn.
Holland konzentréiert sech haaptsächlech op Elektrifizéierung, net nëmme fir den Transportsecteur, awer och fir eis Industrie. Mir wäerten E-Fuels a Biofuels fir d'Loft a Schëffaart benotzen. Awer wann Dir den Transport an haaptsächlech den Auto kuckt, do ass déi hollännesch Regierung ganz fir d'Elektrifizéierung.
An à propos, No wochelaangem Sträit ass ee sech elo definitiv op EU-Niveau eens ginn, dass vun 2035 un keng nei Ween méi verkaf dierfe ginn, déi mat Bensinn oder Diesel fueren. Däitschland krut awer duerchgesat, datt Ausname geplangt si fir Autoen, déi mat syntheteschem Sprit, sougenanntem E-Fuel, fueren, deen als méi klimafrëndlech gëllt.